Helo, Awen dwi o gwmni Sbarduno. Dwi'n gweithio hefo stem Gogledd i ddangos i chi sut mae creu arbrofion stem yn eich cartref. Yn wers heddiw, beth am i ni fynd ati i greu hufen iâ cartref ond heb ddefnyddio rhewgell. Ar gyfer yr arbrawf yma, byddwch angen llwy fwrdd, llwy de, amserydd, tywel, dau gwpan, bag bach a bag mawr sydd yn gallu cael ei selio, rhew, siwgr, Rhin fanila, hufen trwm er enghraifft hufen dwbl a halen. A mae'r halen yn gallu fod yn halen bwrdd neu halen craig, maen nhw i gyd yn gweithio. Da chi hefyd angen powlen ar y diwedd ac yn amlwg mi fydda chi angen potia ar gyfer blasu eich hufen iâ. Yn gyntaf, da ni angen paratoi yr bag bach. Felly, be da ni angen rhoi yn y bag yma ydy un llwy fwrdd o siwgr, hanner cwpan o hufen, A hefyd, chwater llwy de o'r hun fanila. Ac yna cau y bag. Mae gymysgu. A wan, da chi'n barod i wneud yr bag mawr. Ar gyfer y bag mawr, rydych angen hanner cwpan o halen, a wedyn pedwar llond cwpan o'r hew. Felly mae gennych chi'ch bag mawr yn barod ac eto trio cymysgu'r halen i fewn yn yr hew. Ac yna, beth chi'n mynd i wneud ydy, gan sicrhau lle bod chi wedi gwagio'r aer allan o'r bag, Dych chi angen rhoi eich hufen i fewn yn y bag mawr a drio reid o yn ganol yr hew ac yna cau y bag. Wneud yn siŵr bod y ddau fag wedi cau ac wedyn mae angen Racio mewn tywel. A ysgwyd. Ar ôl cwpl o funudau, be sy'n bwysig bod chi'n neud ydy bod chi'n cael golwg ar y bag bach fel bod chi'n gweld os ydy hufen chi yn cychwyn troi. Felly, ar ôl i chi ysgwyd am dipyn go lew ac wedi edrych ar y bag bach i weld os ydy'r hufen wedi cledu, mi ddylia chi bod hefo hufen iâ. Felly, Gewch fwynhau o wan, neu mae'n bosib ei reid o yn yr hewgell, fel gewch chi fwynhau o hwyrach ymlaen. Gan fod na halan ar y bag, beth swn i'n awgrymu eich bod chi'n neud ydy rhoi y bag mewn dwr oer yn fel bod yr halan yn dod i ffwrdd oddi ar y bag rhag iddo chi gael halan yn eich hufen iâp. Felly, sut ydyn ni wedi wneud hufen iâ? Mae dŵr pur yn rhewi ar dim gradd Celsius. Mae'r halen yn caniatau i'r rhew fynd yn oerach. Felly, y fwyaf o halen ydym yn ychwanegu, yr oerach mi eith yr rhew. Felly, er mwyn i'r rhew ymdoddi, mae hangen egni. Ac mae'r egni yma yn cael ei gymryd o'r amgylchedd, ac yn y sefyllfa yma mae'n cael ei gymryd allan o'n cymysgedd o'r hufen. O ganlyniad, mae'ch cymysgedd yn rhewi. Dylai'r rhew deimlo yn oer iawn, llawer oerach na'ch rhew arferol, felly dyna pam oeddwn i'n defnyddio tywel i'w orchuddio. Dyma'r un broses sy'n cael ei defnyddio pan mae halen yn cael ei rhoi ar ffyrdd er mwyn ymdoddi rhew. Reit, be am i chi fynd ati i greu hufen iâ eich hunan? Gallwch wneud o'r ffordd yma, neu gallwch ychwanegu cynhwysion eraill. Neu gallwch arbrofi i weld Yr effaith mae wahanol fathau o halen yn cael ar y rhewbwynt. Reit, be am i ni ddefnyddio'r hufen sy'n ar dros ben i wneud menyn catref? Felly ar gyfer yr arbrawf yma, be fyddwch chi angen ydy hufen, Mi fyddech chi angen jar, gwydr neu plastig. Yr er prif beth ydy bod y ceiad yn cael yn dyn. Cynhwysydd i'ch menyn. Polen gofawr. Dŵr. Amserydd. A menig os ydych chi'n dymuno. Felly'r peth gyntaf ydych chi angen gwneud, a mae hwn yn arbrawf syml iawn, ydy Mae angen tollti yr hufen i fewn i'ch cynhwysydd. Felly, be sy'n bwysig ydy eich bod chi'n llenwi eich cynhwysydd at hanner ffordd. Felly, pa bynnag maint yw eich cynhwysydd, mae angen i chi lenwi fo fel bod o tua hanner ffordd. Ceiad ar, cael yn dyn. Defnyddiwch amserydd ac mae eisiau amseru 2 funud a mae eisiau ysgwyd am 2 funud. Mae llefrith cyffredin yn cynnwys dŵr, protein, braster, carbohydrad a chydig o bwynau a fitaminau. Mae braster mewn llefrith yn cynnwys llawer o lipidau. Mae gan lipidau dwysedd is na dwll. Felly, gyda llefrith amrwd, os yw'n cael ei adael am oriau, mi wneith yr hufen fynd at brig. Dwysedd yr hufen yw'r sylfaen o gwneud menyn. Mae'r hufen yn cael ei gorddi i greu menyn, sef y solid, a llaeth enwyn, sef yr hylif. Ar ôl dau funud, mi ddylwch cael golwg ar eich hufen i weld lle ydych chi arni. A mi ddylia edrych fel hufen wedi chwipio. Felly, da chi bron yna. Felly, am 6 munud arall, mae angen parhau i ysgwyd. Ar ôl 6 munud, mi ddylia chi cyrraedd y pwynt lle da chi'n clywed fwy o hylif. Mae hyn oherwydd fod y solid, sef y menyn, yn gwahanu oddi ar y hylif. Felly, menyn yw'r solid a'r hylif yw'r llaeth enwyn. Am be ydych chi angen neud nesaf, mae angen gwahanu y solid oddi ar y hylif. Ac y ffordd ydych chi am wneud hyn ydy drwy defnyddio dŵr. Felly mae angen gwagio, cynnwys i fewn. Mi ddyle chi fod. Efo'r menyn a'r llai. Enwyn. Gallwch chi ddefnyddio y llaeth enwyn mewn cacenni os ydych yn dymuno. Ond ar gyfer yr arbrawf yma, dim ond y menyn ydw i angen. Felly, be sy'n angen wneud ydy sicrhau bod yr hylif i gyd wedi ei olchu allan. Felly, hefo dŵr, mae angen gwasgu'r menyn fel bod chi'n cael llaeth enwyn i gyd allan. Mae angen sicrhau bod y dŵr yn rhedeg yn glir trwy'r menyn fel eich bod wedi cael y llaeth enwyn i gyd allan ohono. Felly, dyma ni yn menyn catref. Beth am i chi rhoi cyfle arni? A beth am i fi drio y menyn? Mae croeso iddo chi ychwanegu cynhwysion gwahanol i'ch menyn, fel halen neu garlleg. Be sy'n bwysig efo hyn ydy, os ydych chi'n neud o, mae angen neud o cyn i chi ysgwyd eich jar.